Yotun. Omari nyako en sianda, osipina madongo dongo, Japani nyako en sianda, Ogina nyako en sianda weng'iyo tielo. Di, tuliruri, eh, juogi, Omari nyako en sianda, awero jaerana, awero kanyo niko namba ka.

Peter Tiba mano mwenyekiti jorotama chwalo dumos. No, Peter jamono wa defend oketo nwa strike. Keno hala.
Ogila rastas, ogila choge waya. Ogila wacho ni kiegi chadier.
Fred Machoine achoge waya Oscar Magige Oscar wege joko wetimo gicha
otaka jakton wuod suba otaka wuod mfangano eli toto achoge waya eli jabanjo wadwa mosna presenta mosna presenta
ina wina ndale

Agwata misinga mano nyathi jajuok.
Likes Japan. Likes Japan. Japan ludhe dongo. Japan ugoyo gicha mogol. Ma kik ugo. Amata.
Ah, mine jaki. Amata ni pupu.
Amata ni nyalo tamori wuok e video chogole.

Nyako en sianda, tielo kata mesa nigo, tielo kata mesa nigo, nyako en sianda. Nyako en sianda. Adugu dugu dugu dugu.
Nyako en sianda. Otamo. Wengi yo sianda.
Tielo kata mesa nigo. Jamal Malik. Nyako en sianda. Jamal wacho ni kiegi chadier.

Omari thumni wang' ni molo wa oko. Japend lora udo kanda. Nya. Hey. Awero nyanyo sega. Lady Aisha. Ah. Koro nyisa jo TikTok bende achogi, jo TikTok bende akadwani. Atoti nyako leta.
Atoti nyako leta chogi waya. Evans Mkenya.

an kopo ni an kopo ni Nyasaye nya yie ni ni ati thumi ni otimo maber an koro an koro paro ris gi mabiro goyo gi mag enda mana ka tim maber mai achogo siete on mondo ngene yen ngene jo anga makiega ki umai mm. on kala kise ke chulo siling elfu abich mm. na gubeni chogo siete elfu abich e okachoga luot

Atoke Omari Nas, mm. Omari the Parody Cartel, yeah. Omari Chino Jamonavele, uh -huh. Omari dhako ngudi, yeah, nigi, dhako ngudi.
Nigi chake kore. To nigi ji madho sitrungi. Eh, eh kana kono ni mama. Omari Chino Jamonavele, Omari dhako ngudi.

Polis gole ga samoro. Idi ni abiza no muri ka kenu dubi. Kwa choge komari. Mi mi ya.
Na kidogo ile kichogo dongo sio kama jete. Mi ni kusi.
Ke ke kana chogo dongo. Sipa wina ngia. Au dongo manganga. Orongo kuela.

Dweng'e na wuok kendo to dongo swag. Komro ntiere tip tip tip tips ge moko maka ni be nyaka tigo. Okay. Ko eh, ai ntie weche moko be nyaka wach ko angola. Eh. Iwacho ni eh, ma ma pidi wacho kaka miawa. Achogo esta estorayo. Esa nyauma bi. Kwisinya na lego siaya. Iwacho ni karo nyamigori. Koro tikumo ngeni odomo kodhi ga mbele kama nitie koro kaka otimo mm. otimo e tudul koro ing'e nyaka wagwenjo piny mm. kurimbi go dwa go ah, ah do ko bi gi patanda oh sa baba go yawa dina kanyo men men ka

Atumne libelo daka paka. Ne.
Ah, bwana ah ah ah utamu. Kwa sababu choke ne.
Ibi choke again next. Kwani mai thum kende ya? Eh. Ya. Iko nini thumbo tamo wang' mogo biro kanyo machiegni hakikisha ne irite Eh, mae makoro, mae makoro iwacho ni nyaka koro gol eh, Mae makoro.
Eh. Mae makoro nyaka gol oko jodala. Eh. Mae makoro nyaka gol. Fans fan na mara mara mantiere kairi, mm. an upcoming artist awuok e lwedo dongo swag. Eh. eh, ma bende nyalo winjo, inyalo inyalo winjo ka climax no dhi kuonde ma. Eh. Ayiyo.
Injinia ibe bimosi jo piny. Injinia igolo thum. Injinia. Ang'o ma dagi wache thum otomo? Ah, thum ber, thum ber. Obiro machiegni. Mwana otamanya meko kono ni eh teniwi mang'ana. Eh. Kata mang'ana kinene. Ah. Koro mm. atimo mani nikech koro jowangla walo. Mm. Koro amwa mondo abi ang'o e eh. studio kende. Ng'e ni pok akawo ka time na. Eh. Koro abi abi ibo yudo ka jok macho mama fans ga. E fans yo tume moito. Koro warade pa. Ok awuon, an kodu godi. Nikech in asebedo asebedo ka winjo thumbe muwero. To to an an gi gima imoro. Eh. Nikech koro isedonjo e thum. Eh. An gi koro parodi ni mabogoyo gi magenda. Nikech ah, un ah. koro osiepena madier. Joma eh. nyocha ng'eyo ose ose betray. Oh, ah, ng'ato ose betray.
Koro bas jo kanyana na record gimo manyien iluongo ni OJ Studio. OJ Studio eh ya awe awe wuod Phoebe Pacho godong. ichoge tiyo sauti rombe ma wiye wilgo eh. but abro choge next koro eh. next abro record abro chogo chode ga mase mise mise gora kawuono wero nyiri mase bilo eh, mise gora aba atino nyawoyo mana goira mojugi ni wiyo mera ngada kada gino ngada uyagar kamera mori ikone nyiri ungeji ngere kisechako kesani gibiro ngere